Иң әшәке хис көнчелек. Аллам сакласын шушы әшәке көнчелектән. Һәр кеше сәләтле булып туа. Һәр кеше дөньяга. Ул менә ана карынында ук ниндидер сәләткә ия була. Инде дөньяга пәйда булганнан соң бу име оеткы дип атала менә мондагы оеткы менә кеше бала анда бит ниндидер сәләтләргә аны э, шуннан менә оеткы зачатие зачатие Менә йоткыз бел сәләте белән туа. Шушы сәләтне ашарга ана ата-ана ярдәм итәргә тиеш. Укытучылар ярдәм итәргә тиеш. Тормыш ярдәм итәргә тиеш. Менә оеткы плюс хезмәт тигез була сәләт. Сәләт плюс хезмәт тигез була талант. Талант плюс хезмәт тигез була даһи. Даһи плюс хезмәт була бөеклек. Бетте. Син күргәннәреңне язгансың икән, име, син язуч инде. Кемдер име бардым, кайттым, килдем, әбиләр күмәс пешерде, име. Моны теләсә кем яза ала. Бу язучы гына әдип түгел. Былай гына мин дә язалам бит. Менә мин шулай менә язып яза башладым, яздым. Басыла да башладым. Бу әдәбият түгел. Бу әдәби тәҗрибә генә. Менә бу минем ишек өстендә Будданың сакчысының битлеге. Моны миңа монгол язучысы Батбаярд исемле Кеше бүләк итте, драматург инде ул э, Монголиядә исәндерме, юктырмы. Без э, югары әдәбиятчылар сыйныфында бергә укыган идек ике ел. Бүләкләр алмаштык инде, мин аңа курай бүләк иттем. Ул миңа менә Будда сакчысы бүләк итте. Һәм әйт, бу Будданы саклаучы 12 12 күзе бар аның. Алдында да, артында да, алда да бар анда. Шуңа күрә бит боргаланып торасы юк, моннан да күрә, моннан да күрә саклый ул. Мин аны инде әйбәтләп кенә шушында ишек өстенә элдем, ни өчендер ишек өстенә элгәнмендер име. Ул минем тынычлыкны саклый дип әйтим инде. Бераз гына мистика да бар инде монда. Мәсәлән, мин бик күп эшләп кайттым ике ел дәверендә наданнар мәктәбендә. Шул югары Әдәбиятчыларның югары курсларында ике зур пьеса, кечкенә пьесалар, әкиятләр яздым. Бик күп эшләр эшләп кайттым да. Менә монда кайткач бераз эшләп булмый. Тегендә ике, ике ел буенда күнегелгән ниндидер бер теге буразнага салынган иде эш. Монда һич кенә дә һич кенә дә күнегеп бетә алмыйм монда. Кулга каләм керми керсә язып булмый. Шуннан соң айлар үтте инде. Мин әйтәм, мин былай шәрим бит. Бер нәрсә эшләп булмый. Тегендә ишеп-ишеп эшләгән идем. Һәм аңладым. Бу саклап тора икән мин. Илһамны кертмичә. Илһам килми. Каләм алып карыйм, язам. Каләм башын чәйнәп утырам сәгатьләр буе бер нәрсә язып. Шуннан соң мин моны ипләп кенә тузаннарын сөртеп, Кире урынына куйдым да, мен әйтәм, син илһамны керткәлә инде, кайс. Алай була, дус кеше. И шуннан китте. Остазлык ул сиздермичә генә керергә тиеш. Иҗаты белән, яки үрнәге белән, тормыш үрнәге белән. Минем юлда остазлар күп булды. Нәкыйсәмбә, Бакый Урманчы, Еники,

Миңа тәнкыйть бик күп эләкте. Мин аларга рәхмәт әйтеп мәкалә яздым. Мине тәнкыйтьләгән кешеләргә. Тәнкыйтьтән файда ала белергә кирәк. Ни кадәр кыен булса да, чүккәч инде кыен инде. Ләкин туктале менән бу дөрес язган бу дип әйтә белергә кирәк. Мине шушы коткарды. Хәзер бүгенге көндә Батулланың миме анда Сөембикә, анда балык батырлары, әкиятләре теле бик матур аның дип язалар икән инде олы олы тәнкыйтьчеләр име. Менә шушы тәнкыйтьнең нәтиҗәсе. Минем тәнкыйтьнең әҗәре, алар мине үстерде. Тәнкыйть бар, сүгү бар. Менә бу әйберне аерырга кирәк. Сүгү кешегә начарлык эшли. Нигезле тәнкыйть файда эшли. Тәнкыйтьләп үтерерлек булгач, синең талантың юк дигән сүз. Тәнкыйть үтерерлек булгач, ул талант түгел инде. Бакалар турында әкиятләрем байтак. Бәлки шулайдыр инде. Бакалар яратам мин. Менә монысы менә җиңгәгез Рузия ханым бүләк итте менә моны. Менә ул бик матур. Менә хәзер эченә бриллиант салырга кирәк моның. Менә гөберле бакалар да бар монда, таш бакалар да бар монда. Менә җол итә торган бакалар. Алар барысы да кем белән киткәнен хәтерләмим инде мин аларны. Шаян бакалар ала. Шаян бака дигән әкият бар минем. Мин бөтен язучыларны да яратам. Шекспирді да яратам мен име, Монтескийді да яратам мен име, Сартрны да яратам мен име, Енекини да яратам мен име, Токтошны да яратам мен име. Тау үстерә утырган ул уйга баткан, канатлары талган килеш җиргә яткан, маңганда нурлы йолдыз, карашын күзен карашыннан офыкларда таңнар аткан, Таңнар аткан, күренеп тора җырак илләр, Яшерен генә аңа килеп сөйли җилләр. Фәрештәкәй, кач бу илдән, монда вәхшәт, Монда үлем, монда патша, монда газраилләр. Ул фәрештә моннан бик күп еллар элек Бу йолдызга күктән очып килгән иде. Төзер өчен мәңге рәхәт бәхет багын Кызыл гөлләр чәчеп сулар сипкән иде. Бизәр өчен җәннәтен ул гөлләр өчен Тагын очып кире күккә киткән иде. Күчеп тиз-тиз бер елдан бер йолдызга бик күп җыллар матур гөлләр җыеп җөрде. Кайтса кире җир өстенә нинди дәшә! Сөякләрдән таулар, каннан күлләр күрде. Котырган ил ялтырата сөңгеләрен, үлгән ирләр иелеп кала, аунап шунда җәһәннәмдәй утлар уйный. Уңда-сулда хәят иле матур йолдыз янып сүнгән, тапталып гөл баклары

Тау өстенә утырган да уйга баткан, канатлары калталган килеш җиргә яткан, маңгаенда нурлы йолдыз, күзләренең карашыннан офыкларда таңнар аткан, таңнар аткан күренеп тора җырак илләр, яшерен генә килеп аңа сөйли җилләр, фәрштәгәй, кач бу илдән, монда вәхшәт, монда үлем, монда патша, газраилләр. Беренче шигыре Такташның, ә?

Татар театрына. Ә ул бер баскыч иде. Үсеп барган җирдән бер аскы баскыч иде. Менә ул менә бу гап-гади көнкүреш әйберләреннән качу иде бу име. Барды кайтты килде күрделән түгел име, ә астарлы фикер әйтү. Аңлашылмый торган, гади кешегә аңлашылмый абсурд. Ләкин бит аның үзенең логикасы бар. Менә бар име гади әдәбият, аның логикасы бар. Менә абсурд әдәбият бар, аның үз логикасы бар. Ул логиканы аңларга, керергә кирәк, шуны тукталып бу нәрсә әйтергә теләде. Әнә чын кылыч менә бу. Берничә 15-нче э, гасыр менә бу теге күгәркәң бар бит әнә. 15-нче гасырда э, кылыч бу. Бу яки име балалар кылычы, э, хатын яки кызлар, хатын-кызлар кылычы. Чөнки теге баһадир аны кулы сыймый анда кылычның сабына. Теге урта гасырдагы баһадирлар. Яки бу ханзадәләр бирелгән кылыч. Ул кабер эчендә яткан ул кемдер име миңа бүләк итте аны. Бөтен китапларны да укырга кирәк. Мин аңа киңәш бирәмен, һәркемнең үзенең зәвыгы. Без, мәсәлән, Том Сайер маҗараларын җыгылып укыдык. Хукуксызлар, ситил тәрҗемәләре җыгылып укыдык. Алар нәрсә укый торганнардыр? Бүгенге көндә бит аның әдәбияты да инде бардым, кайттым, килдем генә түгел. Мин өч томлык э, мәкаләләр җыентыгы чыгардым, әнә ул өч томлык. Анда мин үземнең замандашлары һәм яшәүчеләр Рүзәл Мөхәммәтшин турында да бар, анда Ркәл Зәйдулла, алар хәзер яшәүче дип саналмый торгандыр. Мин аларның барсының иҗатына да барсының булмаса да әйме, менә шушы өч томлыктагы кергәннәрнең иҗатына бәя бирдем. Әйбәт языгыз. Ә нәрсә ул әйбәт язу? Мин схемасын әйттем инде. Шул схемада тотарга кирәк.